Tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai ki Te Māwhai. Uh, nā, uh, kua whai wāhi au ki te noho, ki te āta mātakitaki i Te ataata poto mō te terenga tuarua o te Mandalorian. Nō reira, i whakaaro au, ana, me, me kuhu tonu atu au ki te mātakitaki. Uh, hīkaka katoa anau uh, i runga anō i, uh, i te pai o te mea tuatahi ki au. Ai, ara, tēnā, ai, ai. Anō reira, ai. So, mehe mea, ka, ka anga atu ahau ki uh, uh, te ataata nei, Ā, engari, mātakitahi tātou, mehemea kāore anō koutou kia mātaki, kāore anō au kia mātaki, ā, mehemea kua kitea kētia e koutou tēnei ataata, ka pai, tēnā koutou, ā, kāore, kāore koutou i, i whāki mai. Ā, nō reira, āe, kia, kia tīmata te, Ata ata nei. Kewhia tata. Whetu rere. Whetu ao. Kia koe te tikanga. Tana waka pia, te waka atea o te Mandalorian. Te ahua nei kua pakaru.

Oh, mōhio ia! This is the way.
Awe, ka pai, pai tēnā rawe. Ka rawe hoki. Oh, me tū tēnā. Oh, ki. Andalor the Great and an order of sorcerers called Jedi. Me ka tonga i te te oro ko ai tēnei wahine ana. Ke hei are. Tēnei wahine. Whakapae anau he Jedi ia. Uh, I runga i, i tērā āhuatanga nei, i, i whakahua te kupu Jedi ka tae ka kite i tēnei wahine. Um, ka mutu. Ko te ahua nei kei te peka rātou ki ngā ao rerekē.
I delivered this creature to a race of enemy sorcerers.
Ao rerekē. I whea ia i tēnei. Determined. Ko Tatooine tēnei. Pea, ko nga ai te iwi oneone, ko te, te onepu, te iwi onepu, sand people, ko ratou te hunga kake i nga bantha nei. Nō reira, ai, oh, tēnei, he, kei whea ratou, kei whea rāua, kei whea rā tēnei whetūrere, Paikau Te Wheturere, ā, nā Tākuta Rangi Mātāmua tērā kupu, ā, i roto i ana rang, rang, ā, rangahau. Ā, te whetuao, pai tonu te whetuao, hāngai ana ki te, te kupu ao, engari, ā, te wheturere he, e, i mōhio rā ngā, ngā tūpuna, te rerekētanga o ngā whetū, ā, ki ngā ao, ana, i te mea he whetū, ka rere, i te rangi, he ake i te mea ka tū noa iho ki te wāhi kotahi. Ā, e whetūrere, e hukapapa, whetūrere, whetūao, hukapapa tēnei.
Hmm. The songs of eons past.
Kei te rongo pea a Pēpi Ota Pēpeiota ki a tātou te apataki Star Wars, apataki Mandalorian, engari uh, ko te, tana ingoa motuhake mō tēnei wā, uh, ko te, te tamaiti.
Tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. He kāhui uh, toa, toa matarau.

Ka pai. This is the way.
Ka rawe ana. Te toru te kau. O oke tapa. Pāho ai te Te Terenga Hōu ki runga i a Disney Plus. Te 30 o Oketopa e hoa mā. Mutunga kē mai nei o te pae, ka rawe ki au tēnei uh, ataata poto. Ahoi anō, ka waiho ki reira mō tēnei wā, kāre kore ka puta ētehi atu ataata i roto i ngā Ā, wiki e haere mai nei, i mua tonu o te pāohotanga o tēnei terenga tuarua, nō reira, āe, tēnā koutou, haere i runga i te, te pai me ngā manaakitanga a te wāhi ngaro. Kia ora.